Praise God, praise God, praise God. Praise God. Glory to God, glory to God. Tiri kuonana nap, yes. Uh, Terence, I greet you in the name of Jesus Christ. Ndiani mumwe wandiri kuona naye apo?

muzuva ranhasi vati mwari atiite zvakanaka glory to god It's all about you. It's all about you.

mwari vakanaka mwari vakanaka praise god my wife is watching with me glory to god mwari vakanaka tinotenda mwari hatisi vapedza nguva yakanyanya nhasi toti mwari atiite zvakanaka and i pray that you, your life will never be same again

sorry that door might be justified in thy saying and might overcome when thou art be judged glory to god uh, neshona press code yaswa hanzi nokuti zvinhu nokuti zvodiniko kana vamwe vasina kutenda Ko kusatenda kwavo kuchakonesa kutenda kwaMwari here? Haiwa, mwa, haiwa, Mwari ngave wezvokwadi, asi vanhu vose vave nhema. Zvakanyorwa zvichinzi kuti mururamiswe pamashoko enyu mukunde pakutongwa kwenyu glory to god so this uh, um, uh, subject uh, this topic is going to uh, this same is going to be very powerful ndanyora pamusoro topic yacho kuti For what if some do not believe? Nokuti zvinodiniko kana vamwe vasinga vasina kutenda. So in brief uh, nganingotaura brief ndisa ndaenderera mberi ndingo explaina the this uh, verse kubva kwekutanga kwayo tinge tikaiverenga kubva kunumber wa kubva kuna roman 3 verse 1 kusvika i think inoperera ku8 so kana maona nguva munoiverenga uh, iri kutaura pamusoro pemajuis uh, ipira pamusoro pechii pemajuis nyaya yecircumcisions zvaitika kare uh, kuti vaitenda va, va kuti kuita zvakanaka kwavo ndo kunovati vave vari righteous vaitenda kuti vakaitwa circumcised ndokuti zvinzi munhu akarurama izvozvo so ndo nyaya yainetsa madiro so ava this is god righteousness yekuti mwari havachatarisi the works yavari yemunhu kuti arurame chinokururamisa haaziri maworks aunoita kuenda kuchechi kuenda zvese izvo zvakanaka but hazvizo zvinonzi wakarurama pemberi pamwari kana kuti mwari vakuti you are righteous zvii zvaunenge waita abraham akanzi was righteousness because anga aita se anga atenda anga atenda and mwari vakamudeclare kuti he was righteousness he was righteous so aka mwari vakatuma jesu kristu to fulfill malaws ese kuold eh, testament ten commandments nekuti hakuna umwe munhu anga achikwanisa akakwanisa kuzvififila izvozvozvo glory to god mwari vakanaka tinotenda mwari so toti mwari vatiite zvakanaka um, glory to god so ndo nyaya yaitika ipapapo soka ivhesi yazouya ipapapa uh, paul achinyatsa kuti vamwe vanhu hese havatendi kuti maworks ndo anoku vamwe vanhu vanotenda kuti kuita zvakanaka kwako ndokuti unzi wakaita sei ndokuti unzi wakamwari ndomuacceptira vanoita vanhu kuti ukaita zvinhu zvakanaka zvakaita se zvakanaka se mwari anokuita kuti you are the righteousness eh, but aiwa hazvisi izvo eh, like ukatwa born again unenge watova righteous unenge watova righteous unenge usisirisina ukaitwa born again hauchazi sin or righteous zvichireva kuti wane right standing nani namwari glory to god so maworks anodiwa mawe ma, kuzo zvinhu zvese zvatinoita tozozviita as a result yekuti e, yekugamuchirwa kwatinenge takaitwa namwari hazvisi zvinhu zvakanaka zvakaita ti acceptwe namwari but zvinhu zvakanaka zvakaitwa najesu kristu zvakaita kuti acceptwe namwari zvinhu zvakanaka zvakaita kuti asitwa namwari uh, its because jesus christ akaita something jesus christ akaenda pacross akaenda paour place so that isu tinokwanisa kuitwa se kuacceptwa namwari so glory to god so ndangopa this so that tinonzwisa the context yeverse yairi kureva so pavese 3 yakutaura to for what if did not so ndakutanga kuparidza right now for what if some did not believe ko hanzi for what if some did not believe this uh, question ndo yanetsa vanhu vazhinji ka in our life mukurarama mumwe munhu anoda kuita chimwe chinhu kana aona vanhu tain vari kuagriya naye pane chinhu ichocho so uh, so apa pa ndozvirura ve and for what if did not believe ko vamwe vanhu vasiri kutenda uri kuda kupinda in anything chauda kuita so what if vamwe vanhu vasiri kukubvumira vamwe vanhu vari kufamba navo vasiri kubvuma so what if what if this uh, question iri very powerful to some people vanenge vachida kuenda kumberi havana kukwanisa kuenda kumberi bcause vange vachitsvaga vamwe vanhu vakawanda vanoita kuti vaagree in the same point so iam here to tell you today kuti havazi vanhu vese vanenge vachiagria nezvinhu zvamunenge muchiita and hazvizi zvinhu zvese zviri havazi vanhu vose vanhu vari kuzoagriya nechinhu chakanaka chamunenge muchida kuita vamwe vanhu vane jealous yekuti maybe akangokutsigira pane chinhu chaunenge uchida anenge achiona wari watochiita and iye haazofari so what if some people did not believe umwe munhu aida kutanga business rake vamwe vanhu akabva vamudiskeja kuti ah no zvinhu izvi izvi zvani vanhu vakawanda business iri ani vanhu vakawanda so chinotsvaga zvimwe zvinhu zvokuita ende mumwe munhu akatoregedza business raida kutoita because vamwe vanhu havana kutenda havana kutenda havana kutenderana naye mukuyu make what if some did not believe ko vamwe vanhu vasiri kutenda so there is a lot of things zvarasikirwa nevanhu nekutsvaga vanhu vane vanhu vari kuagriya navo but the same thing chavanenge vachienda vachida kuaccomplish in their life so people vakashaya those uh, people vanhu vanoagriya navo vanoso kuti maybe zvavari kuita hazvina kunaka some people havadi kuva havadi kuva different vamwe vanhu vanongofolowa masimilarities vanongoda kungoita zvinhu zvakafanana nevamwe vanoda kungoita zvakafanana mumwe munhu akatotsvaga mumwe munhu akatofunga plani yake maybe yebusiness yekutengesa zvimwe zvinhu zvisiri kutengesa vamwe vanhu kana kuita chimwe chinhu chisiri kuita vamwe vanhu anotofira sokuti maybe atobuda muchi muvanhu but im here to encouraging you kuti mugore ratiri kupita choose to be different choose to be different is our differences ndiyo inoita kuti tese tiende kumberi our differences ndiyo inotipawo inotiita kuti hakuna chinhu chauno kana chinhu chese kana iye uchida kuita chinhu chakaitwa noumwe munhu that means kuti uri kukopa that person and you are going to be nambani True kune that person so choose chako chinhu chaunoti ichi ndini ndakatanga nacho choose chinhu chaunoti no ichi chi iam going to stand with it and iam going to believe god kuti chinhu ichi chichabudirira choose to be difference vanhu vazhinji havadi kuvadi havadi kuvadi vanoda kungoita kuti mazuva ano tiri kutengesa zvinhu zvakati mazuva ano kuri kudai then vanhu vese voendawo kokoko mazuva ano kuri kudai so tsvagawo chako chaunobuda Pachaunozvibudisira iwe pachako choose to be different. Our differences ndiyo inoita kuti tiite setigrowe. Ndiyo ino eh, eh, ndiyo inobudisa in the business in the business ndiyo inobuditsawo anochi ndiyo inoitawo kuti competition iite shoma because tese tikaita chinhu one chete tese tikaita chinhu chimwe that means kuti competition ichange yakakura ipapo pane chinhu wani chataita competition inokura ino, ino but choose kuita zvinhu zviri different nevamwe vanhu kunyange muchiita chinhu wani iwe itawo zvinhu zviri different nevanhu ivavo choose to be different so vanhu vazhinji havadi kuva different because vanotya vanongoda kungovhurirwa weni vamwe vanhu umwe munhu anozotoona kuti ah no chinhu ichi ndaida kuchiita umwe munhu anozoti ah no chinhu ndaida kuchiita ichi ndaitombochifunga uchiita aona umwe munhu aita se atosimuka the are people vari wise zvekuti vanhu havana maideas ekuti vaite zvinhu but vanongoteerera muyaya munenge muchitaurwa nevanhu vaya munenge muchiwana mumwe umwe munhu anogona no ndine idea yekuti ndoda kuita zvinhu zvakadai ndoda kuita zvinhu zvakadai so then munhu ataura anozoona kuti ano ah, vaitoteera ndo vatobude vatoita vatoenda tode vatopinda mupractical nechinhu icho chaaita vatoti ah no ndii ndakazvifunga ndii ndakazvifunga ndii ndakazvifunga but iye asiri kuenderera iye pasina chaita iye chaakwanisa kutaura then vanoita oita se vakatoita so chakakosha kazhinji kacho kuita hakuzi chakakosha kuita hakuziri kutaura kutaura tinokwanisa kutaura and even this year rataa kupedza ne zviripo zvatakaona zvatakataura zvatakataura zvatisina kuaccomplisha zvatisina kuzowana energy yekuita se yekuti tiperforme zvinhu izvozvo so in this year yatiri kupinda 2022 ngatisawanza kutaura ngatiwanze kuita se ngatiwanze kuita chete ngatiwanze kuita ngatiwanze kupesuwa our goals kunyange iri different kana mwari vari mukati mairi hakuna chinhu chinoramba so choose to be different because vanhu vazhinji havadi kuva ah, havadi uh, kuchuza to be different vanoda kungokwana kwana vanoda kungokwana kwana but uh, imomomo ndomukutokura kwedu was ukachuza chimwe chinhu chakatochuzwa nomwe munhu watova number two kune from that person but ngatikwanise kukura patinosvika pakuva pakuziva kuita zvinhu zvedu kunyange vanhu vasinga agree nesu asi chizati with god ndiri right ndikafollowa this path with god ndiri right even pasina vari kuagriya newe enderera nechinjiriro kana mwari vari mukati mechinhu ichocho if some did not believe some people vari mumachurches because eh, uh, varimo because vari kufollowa somebody but eh, ivo pachavo vatone pfungwa dzekupinda mune mamwe machemache but varimo nekuti the maybe ndo yandakakurira maybe ndo yandakaita sei ndo maybe ndo yandakaita sei maybe ndo ina nhingwa ndinofarisa wane maybe ndo yandakangokurirawo something like that so that's why iam here because of my parents but ndikabva munomo my parents uh, vanhu uh, vanozondipopotera so that uh, reason it's uh, uh, not biblical choose to be different kana chinhu chako chiri true ukamira pachere vanhu vose vanokujoina vanouya kwauri everything eh, kana uchitanga chinhu achitangi chakakura tinotanga chie chidiki hanzi ngative hambo mumasmall beginnings vanhu vanhu iproblem kuti tinotoda zvinhu zvaita se zvakatokura kare chinhu chese chinobuildwa kusvika chekure that's why tisingadi kuchuza to be different tongoda zvinhu zvaka zvatamboona kuti ano ah, ndiri somebody akaita chinhu ichi akaita prosper so ngandiendewo ipapo ngandito chikuru bcozi chinhu chauri kutanga wega chisina munhu akambochitanga eh, hauchidi uh, because hauna kumboona munhu akaita sei hauna hauna ai hauna umboona umwe munhu akachichuza but iwewe ndiwe the first um, eh, build your confidence in the god kuti this thing chichasucceda because god is in it i will not fail chinhu chese chavo chinhu chaunotanga namwari hachimbofeili so choose to be different this even kana waku uchida kuenda kuchechipi naipi yaunonzwa kuti mwari vari kucommunicate mukati mandiri in this go in that munhu wese uh, uh, ano kana aona something chiri kuitika pauri vanhu vanofollowa vanhu vanokufollowa choose to be different so this is uh, and, um, it's not causing division but the truth is very important than everything this is the truth kuti some eh, because eh, pane zvinobatsira eh, eh, zvinokubatsira eh, semunhu like eh, kana tava kutora nezvechechi iyoyo mapema anenge kana wakura unofa hauchafaniri kuchuzirwa be there kwauri ukoko nekuti ndo pauri kuva kunyange uri kupi nakupi be there pauri ipapo nekuti ndo pauri kuda asi ka kana uripo nekuti ndakadai so nekuti ndo mandakakurira something like that that is not the reason but eh, ngazvibve pakati pemwoyo kuti no mwari vari kundida panapa so thats why iam here mwari vari kunditi ndichinje ndiende apa nekuti thats why nekuti ndo pandiri kudiwa namwari I think ndo ma reasons are very important iwaya. Glory to God. So what if men did not believe? Ndo question ine vanhu vazhinji. What if mm, vanhu vasinga believe? So inoenderera mberi yotaura kuti uh, shall their unbelief make, make the faith of God without effects? Kuti ikoko kusatenda kwavo kunokwanisa kushandura kusatendeka kwamwari kwa God is faithful. Kana ukatanga chinhu mukatema Mwari nekutenda Mwari chinhu ichocho chinobudira. God is faithful. Their unbelief haingakwanise kudzosera kumashure. Anything chavanoita hachingakwanise kudzosera kumashure. Pane vanhu vakaparara in the wilderness kuna numbers I think eh, kuma more than 3000 eh, vanhu vakaparara nekuti vanga vateerera vanhu 12 vanga vateerera unbelief vanga vateerera unbelief ah, kune vanhu 10 vanga vaibhozi maspice akatumwa ari 12 Bentain vakauya ne unbelief ne bad report bad report ndio inonzi unbelief then vamwe two vakauya ne good report vanhu vakaramba kuteerera vanhu two ivavo vanhu vakateerera vanhu vakawanda then vaka so opinion yavo kuti iri kutsigirwa nevanhu vakawanda hazvirevi kuti iri true maybe ukangoona vanhu vashoma shoma vanokukwanisa kukutsigira vanhu two kana chimwari havadi vanhu hobho Gideon ndozvaanotaurirwa futi atora varume vakawanda i think varume atora varume i think kuma uh, thousand something like that but varume vanozodzisirwa kusvika kuma hundred something like that so mwari havadi Hey, havazi havazi muchaunga mwari vari muvanhu kana vashoma e, mwari vanokwanisa kuva muchaunga but mwari vanokwanisa futi kuva muvanhu vachi uh, vashoma so uh, ngative able to design the truth kuti kugroup or kuma individuals kunobva chokwadi ndekupi so ngatisadespisa kuti chinhu chikauya nevanhu two chiri wrong tinoona vana veisrael about mamillion vakadestroyiwa because of unbelief nekuti vakachava kubelieva vanhu vanga vauya nebad report vaka was unbelief ndiyo yakayati vasare in the wilderness so hatizoti ani nani abve pamberi pamwari because of unbelief yevanhu because nokushuropwa bo nokuita bcause vanhu vane unbelief most people vane unbelief so handisi kuda kuti in this year tiri kupinda tifollowe that part of unbelief ngatitende muna mwari god is faithful what is some did not believe let Ivo what if some people kana vasingatendi ngatitende ngatitende kuna mwari god is faithful ngatiise kutenda kwedu kuna mwari mwari havambotirasisi god will never fails us glory to god so hanzi god forbid go let god be true but every man a liar hanzi let god be true ndo chimwe chinhu chatinoda in this life kuti let god be true mwari ngaave chokwadi in you mwari ngaave wechokwadi kuna hebrews 11 verse 6 inotaura kuti anzi it is impossible to please god without faith nekuti uyo anouya kuna mwari anofanira kutenda kuti ariko ariko he is real and anopa the reward vanomutsvaga so god is real mwari variko so ndo problem yatafesana nayo nowadays kuti people uh, they say kuti mwari they say some people they say kuti ah, no mwari variko but in their life haukwanisi ku haukwanisi kuzviona haukwanisi kuona ku the existence yake in their life vari kudinaya hanzi vanoti mwari mwari nemuromo chete hanzi asi mabasa avo akavaramba hmm. vanoti mwari kuna titus 1 inotaura kuda kuti e60 inotaura tinoti hanzi vanoti mwari mwari nemuromo handisika asi mabasa avo anoramba ivo mwari vacho kuti maactions ma avo nekutaura kwavo hazvisi kubatana vari kuti mwari so mwari chaichai haasati ava true kana uchinzi kana zvichinzi mwari akakuregerera zvivi iwo oramba uchikondinya in sin that means kuti that forgiveness of sin amu god havasati havava true in you there is a something chinoitika kana waita encounter namwari kana mwari ava real kwauri youll be humble vanhu vese ane pride kana pride self centeredness self centered the place yamwari haisati yavamo mukati mavari so im here to encourage you kuti mwari ngave wezvokwadi ngative nenzara izvi zvingazive ngative nenzara yekuda kumuziva because mwari ndi anochinja everything munhu haana kungwara kana ari asina mwari hakuna munhu ane wisdom kana dzisiri kubva kuna mwari so youll be humble kana waita encounter namwari not encounter yemavision or chet yes yemavision inokwanisa kuitika like isaiah akati ndakaona mwari chinhu akava that encounter yakaita isaiah ndo pano angoona mwari anobva adzoka paari uti no ndiri munhu asina kururama ndiri munhu uh, anogara pakati eh, uh, pevanotadza pe, pe, uh, glory to god so isaya so chinhu chino akataona mwari anozviona futi pachake ndo chinhu chinoita icho ndo chinhu chinoita uye hambo mwari that's why chizoshandisa vanhu vari chi vari hambo because ndo chinhu chatinofanira kuchema maencounters kuti ngatisangana panoverenga shoko rake ngandione mwari in his word you can read it as a novel haukwanisi kuza but riverenge as the word riri kubva kuna mwari as the word riri kubva kuna mwari zvinokuitira zvakanaka mosam people tinoriverenga kuti maybe ritinakidze riite sei but verenga uine that thing uine that hunger yekuti i need to know god even paul anga aita akanyora half of the new testament I don't know, I need to know him. I need to know the power of his resurrection. Anoenderera mberi yekuti there is kamwe kachihanga kanenge kachingokuita zvakanaka kuti you need to pursue the things of God. The, our life inochinja. Paul paari kuita iye Paul paanoita encounter naMwari anoshanduka achienda kuDhamascus achienda mabasa ake anobva atochinja. so right now chaitika nowadays nyanguma some yeah some uh, people hatisatanyisa kuita encounter naye hatiziri passion hatina passion yekuda zvinhu zvamwari our uh, uh, this world yatitora too much shoko ramwari paipo ndairinga chinzi hanzi hanzi uyu akatofa kare ane hanzi akatofa hanzi kana uchii hanzi anoda maf, anoda mafaro kunyanya hanzi akatofa kare kunyange ari mupenyu kuna timoti eh, hanzi who dwell in pleasure hanzi hanzi he is died why is alive kuti kana wakanyanya kunyura in, in things of this world and you are died or at least you are, uh, you are alive kuti uh, material things zvinokudriver away from god you start to pursue things of, uh, of this world and eh, hazvikusatisfy hazvikusatisfy uh, shoko ramwari kuti anzi goldness and, and uh, uh, contentment ndokunamata kugutsikana nezvauinazvo hanzi vamwe vakafunga kuti kunamata mwari chete ndokunopfumisa asi kunamata mwari nekugutsikana nezvatiinazvo ndo zvinopfumisa paul andira kuti i learn to be eh, i learn i learn uh, ku uh, zvese uh, kuva nezvakawanda kuva nekuva nezvishoma noti nekuti anga ari murombo because nemasituations aisangana nawo ainge asiri murombo vanhu vaitombotaura kutoti ndakatombopiwa zvimwe zvakatowanda zvichisasa mntu like that but zvinhu zvaaidzidzira kuti i learn kuva ndinazvo zvishoma i learn futi kuva nezvakawanda kuti eh, at the simbu aingurira ngoti kuva nezvishoma kwakusikamubvisi pamberi pamwari kuva nezvakawanda kwakusikamubvisi futi pamberi pamwari so katika learner this thing kuti sometimes kana even mwari vanoona some vanoona pekuisa zvinhuwo zvakawanda vanoona zvekutipa tikanzwisisa kuti mwari vachitipa zvinhu ndombochisa with nepurpose ipi because there is something ongoti maybe ukatova nechinhu nhasi mangwana wakutoda futi chimwe chakadarika ipapo hauna the reason yekuchinja chinja zvinhu kwaane foni mangwana wadai wadai wadai wadai wadai life is more than that thing Life is iyi yakakura kudarika any material thing zvatingaona muzuva ranhasi. Mm. Life is greater than Jesus. Kana taura kuti no life chipachayaka is uh, is more than food. Is more than food. Life is more than food. Zvatinga is more than so tanzwisisa that kuti life is more than um, that is more than food and I know, do not worry about anything glory to god so tati this year of this year yatiri kubata 2022 ngatipesuwe that kuti no let god be true his word ngarive true in my heart shoko renyu mwari ngarive true zvotonyengeterwa kutonyengetera chaiko chaiko kuti no shoko renyu ngarive true pandiri kuriverenga ngarireve ngarireve something chiri true ngarireve ngarive alive in me ngandishandure ukaita encounter naro shoko ramwari rinokushandura bo chekutanga pese panoitika maencounter ndive kuti unenge wazviona iwo first pese pa any account yaunoita inokudzorera pakukuona kuti no you are nothing without god hauziri munhu kana usina mwari thats why pride yakanyanya kunyanyanyanya kuvanhu nekutsvaga kuzvikudza nezvimwe zvinhu kuti akatenga mota anoona that uyo akavaka zimba rake anoona kuti imba iyoyo ndo iri kumupa value zvinhu zvauinazvo hazvikwanisi kukupa value yakakwana in this life kana pasina god ndo anoziva iyo value hanzi makatengwa nemutongo unodhura you are bought with a price with your value yakakura the blood of jesus christ makatengwa nemutongo unodhura hakuna chinhu chingakupa that value yakakura kuda than the blood of jesus christ hakuna so hakuna chimwe chingakupa value thats why tichipeswa zvinhu zvakawanda tongo no our value iri mune zvinhu izvozvo our value haizi mumatitle atiinawo our value haizive but our value inobva kuna mwari so mwari pese pauri kuita encounter namwari mwari anokurivira to yourself mm. ndopauona kuti ah iam nothing without god and you continue to pursue him as you pursue oh, him as you pursue to know him you find yourself you find value muna mwari zvinhu zvese zvinoenda enka inoenda zvese zvinhu zvinoenda muna mwari main insecurities eh, zvese zvinoenda pana mwari because mwari ndo anotiziva more than zvatinozviziva isusu mwari ndo because anotaura kuna jeremia kuno ndakatokuziva usati wapinda mudumbu ramai vako kutaura kuti jeremiya akazongouya to this eh, body akazongopinzwa mubody but mwari vanga vatomuziva kare so your life kana usina mwari that means its eh, aizi real eh, that means aizi real because mwari ndo anoziva your origins ndo anoziva pawakabva chaipo chaipo Your life haina kubegina pawakazvarwa mudumbu raamai vako. Your life yakatobegina kare. Glory to God. So let God be true. Mwari ngave true in our life. Glory to God. So inoenderera mberi. and let god be true and every man sorry every man a liar kuzviri kurevei kuti kana vanhu vese kunyange vakatadza kubhilivha mwari imi iwe bhilivha mwari let god be true in your life let his word be true god is real ndiye munhu atinokwanisa kutrusta because he is faithful he cannot fail antaura kuna mm, eh, first kuna first eh, first eh, corinthians chapter 13 verse 8 antaura no love will not fail his love will not fail you you can trust somebody uh, you can trust somebody womupa trust yako wodedicator wotofunga kuti ah, maybe this is enough this person is going to love me but wozoona kuti ah, papa bati fambe fambe wozoona munhu uya wanga kuti ambokuwa munhu uya uya wanga uchifungira kuti maybe anokwanisa kukusatisfy with love onana ah, maybe ari kujamba jamba achazi

zvimwe zvinhu zvinofeira mameji anokwanisa kufeira mabasa medu vanokwanisa kufeira but hanzi love never fails the love of god it will never fails us so he is faithful he is the one watingatikwanisa kutrusta naye you can trust your husband its okay you can trust your mother kuti anokuda yes its okay but above all trust god more than everyone more than everyone trust him ndiye anokwanisa kusara newarambwa nevanhu mwari havambokurambi vantaura mushoko ravo kuti i will never leave you kuna hebrew stating that's why no i will never leave you nor forsaken you kutaura kuti kunyange warambwa nevanhu iye anenge achingoti no i will never leave you hanzi kunyange ukapinda nemumvura kuna isaya nondoti kunyange ukapinda nemu ndichange ndi ukapinda nemumvura ukapinda nemoto ndichange ndiinewe mwari hakusina kuti unomuproblem muproblem yo anewe and the goodness and mercy will follow me so goodness and mercy zvinenge zviinewe pese pauri kupinda pese pauri kupinda god mwari vanenge vango vachingotida mwari vanenge vachingotenda vachingotera so le so vanhu kana vasiri kuagriya

He's faithful. Tikamira pahanzi vanotenda muzita rake havanganyadziswe. It's hard kumira kutenda pana Mwari. Sometimes zvinoratidza sekuti wakasa zvinoratidzika sekukushoreka. but choose to stand with him agriya naye pashoko rake kuna timwe kuti no vamwe vanhu vakatoopoza the truth of god vakatogara kutoopoza kuti kunyange ukamuta zvinhu zvamwari akatozviopoza kare hapana chinhu hani chaanotenda even vamwe vanhu vanotoita kuchurch maybe zvinokwanisa kutoafekta futi kuti havana pavanombo Ah, varimo but havana kugamu havana kuzvigamu havana kuzvigamuchira sokugamuchira kwavakaita mwari havazivi kuti mwari vanombovaona sei mwari vari kumbovaona sei its very important kuti mwari vanombokuona sei ndokuti ude munhu ndokuti uvade usati no vari kumbondivhiwa sei vanondida sei pursue those things mugore rino You'll see kuti your relationship yako naMwari inoenderera mberi. Shoko raMwari ngarive true. Ivo Mwari vacho ngavave true. Zvinhu izvozvo zvinokuhambula. Mwari vanosimudza those vanhu vari chi vari humble. It's a matter of time. If you commit yourself kuna Mwari, Mwari hanzi in due time Mwari vanokusimudza. glory to god mwari vanokusimudza nenguva yakafanira god is very faithful mwari haambokusii mwari haambokusii uri wega glory to god god will not abandon you god is faith is pursuing you right now kana taa tisati tambotenda mwari takaona even pakaitika corona iyi vamwe kuindia vakanga vachinamata zvimagodzi zvimudhori vechizvipfugamira mumadzimba dzavo vakazotoprova kuti no izvi mudhori izvizvi hazvisi kutibatsira vakazvikandira kunze vakazvibudisa zvese kuindia panguva yekorona because zvimudhori zvavo zvavaiti zvimwe zvavo hazvikwani hazvina kukwanisa kuseva their life hazvina zvaitopedza sipesi umba mahara eh, vakanozvibudisa kunze vakati no hamubatsika usi vandibatsira pakorona hamubatsire bos vanhu vakakafa vakafa vakwani nekorona so kana tichida kuti zvinhu zvedu zvitifambire this is the time yekuti tichuze kubhilivha mwari mwari ngave true ngatisaita mwari wekutaurirwa chuza pursue him you will find him anti hanzi seek and you shall find me kana muchinditsvaga nemwoyo wose muchandiwana moyo wese noti ndiri kutsvaga mwana nekuti ndiri kuda chinhu chakati aiwa ngatimboshiva patinotsvaga mwari nekuti no hapana chinhu ratina chanoda but ndiri kuda kumuziva kana muchinitsvaga nemwoyo wese vandise vachawanika nesu kana tichivatsvaga nemwoyo wese ngatichuze kuvatsvaga nemwoyo wose you review vanoreviewer himself tikavatsvaga nemwoyo chaiyo chaiyo ende zvine mabenefits upenyu hwedu haurambi wakadaro upenyu hwedu haurambi wakadaro mamarriages edu anoshanduka hmm. zvinhu zvese zvatinobata zvinoshanduka let god be true and every man be a liar what if some did not believe god or vamwe vanhu vasiri kutenda choose to stand choose to believe people they will discourage you but ndo shoko rinotaurirwa uh, joshua kuna joshua 1 vs 9 no do not be discouraged do not be stand strong musadiscouragiwa madiscourages akawandisa that's why pachiita vashoma vanhu vanonyatsa kumira vanonyatsa kumira pamberi pamwari because eh, some people vanofollowa the opinion maopinions evanhu and they end up vadisappointing nevanhu ah, people theyll disappoint you usanyanya kutrusta vanhu too much trust god pamusoro pevanhu trusta mwari people they are disappointed because vaka some we expect also too much to people that's why it is because some we, we expect too much kuti vanhu ngandidai munhu achandidai munhu achandidai and the people they will fail vane attendency yekufela and the people mazuva ekupedzisa people they shall be truth breakers vanhu vanochinja chinja kuti unenge watora naye chinhu ichi and mangwana anomuka atoshanduka haachatoagiri newe pachinhu chavo chamakatenderana vachava matruth breakers so mwari His word is true. Choose to believe him. Ndo mashoko andoanayawo muzuva ranhasi kuti Mwari ngaveve zvokwadi in your life. Job anotaura kuna Job 42. Job machapters ese apera kubva kuna Job 1 kuzosvika painopera. I think paJob 42 ndopainoperera. Anozotaura kuti no Mwari ndaikunzwai nemakuwa ne with ramas ndaikunzwai nemakuwa kwese ata no Mwari ndaikunzwai nemakuwa asi now ndazotenda kuti ndakukuzivai mutati ndiregerei i had do with romas ndaingokunzwai mwari kuti makadai ndaingokunzwai mwari munodai munodai munodai munodai asi right now ndazokuzivai you we can uh, tinokwanisa kuzviziva kuti no mwari ndimwari anoporesa iwo usina kupora mwari ndimwari vanopa iwo usina kupiwa mwari ndimwari vanodai iwo usina zvinhu zvacho but there is a hunger imwe yaunokwanisa kuzvicreatera kuti no if god is a healer i must be healed and wotopora if god vari a provider yes he shall going to supply all my needs and wotovawo nezvinhu zvinooneka in this life so if we choose ngatichoose to be different our difference ngaingova iripo pakupesuwa the things of god kuti wange wakanyakuira too much in this uh, physical world yatiri kuoneka ukama hwedu namwari ngatimboushandura futi in this season yatiri kupinda because corona haizivo yega ichauya kuchauya zvinhu kunouya zvakawandawanda in these last days ndo zvinhu zvatinofanira kuziva izvozvo hanzi rudo rwevamwe vanhu ruchatonhora ruchatonhora vamwe vanhu vacha they shall be offended why because vachange vari connected in this world vachange vari in masocial media vachaona manews dzakawanda vakadai vanhu vaita sei vakadai ende rudo rwamwe vanhu ruchatonhora rudo rwamwe vanhu rokuda mwari runogona kungotonhora futi ende vanhu vachaoffended in the last days urwere hanzi ruchakura asi anzi avo anoinjua uh, to the last they shall be saved so be on that uh, there is only joy kune vanhu vanopesuwa mwari kune joy kunyange uri in the midst yemachallenges anenge usaonda haumbofokaitwa tend away So corona haiziri yekutanga hanzi muka hanzi zviratidzo izvo zvezve ndozvichava kana muchi ndo prophecies yakatokwana yekuti no there is a end ende vanhu ngatitsvagei mwari nguva ichiripo patouya voice kana ratosimuka and every eh, voice rajesus kaya pachahwamanda pacharira every knee shall bow and they shall confess jesus is the lord there is a day richauya so kungorimendana kuti mwari chaicha ngave wezvokwadi new ngasita mwari wokuudzirwa if you are forgiven live like person ari forgiven regerera vanhu musabatirira vanhu vanhu vavanga vakavengana navo this year wopeswa futi nawo akabatirira vanhu mugore ra 22 hakuna kwatiri kuenda chirungochinja chirungochinja manumbers but mazuva akafanana mazuva akafanana chirungochinja manumbers 2022 but kana usina kuchinja your behavior usina kuchinja mwezve mayokareta usina kuchinja yo pesu yamwari in the 2022 zvinonga zviri zvese zvinonga zviri zvisema so chinotida zvive different kupesuwa zvinhu zvamwari ndo chinoda zvinhu zvive different kuramba tichida zvinhu zvamwari kuplana zvinhu zvedu kana ari macompanies edu mwari ngave mukati maari even vanhu vasinga agree hanzi eh, what, what if some did not believe any plan yauda kuita ita kana mwari vari mukati mazviri even vanhu vakasaagriya newe ita only kana mwari vari mukati mazviri ita stand choose to stand with god always God will not disappoint you in the name of Jesus Christ. Glory to God. So hatisi kuenderera mberi. Vati Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari ngavatiitire zvakanaka muzuva ranhasi. Tanzwa shoko iri. Ngatichuze the right way god is very faithful mwari ngave zvokwadi mukati matiri let's pursue our goals with that mind yamwari mukati matiri glory to god mwari ngatiitire zvakanaka tava kuvhara and uh, ngati share even this broadcast because some people vatingafunge kuti vanokwanisa kudawo kunzwa izvi i think ndo another go ngatiparidzire vamwe vanhu evangelism muna 2022 paridzira vamwe vanhu tesa maarguments asiri necessary i find that in machristians kuti vanongofaitana umwe ari kutenda zvakadai umwe auyawo nechinhu chakadai ari kudai ari kudai its not necessary let love leads ngatipesuwe zvinhu zvamwari let love leads ngatiparidzire vanhu vanhu vatendeuke these days ndo mazuva ekupedzisira hanzi zuva raanouya ishe jesu kristu harizikani rinouya mwari harizikani achizotora vacheni vake so this is our goal to reach the world kuti the world yese itendeuke god did a great job to give only begotten son so our duties right now rare kutaurira shoko vanhu ngatisakondema vanhu vatisiri kuparidzira kuti hee vari kuita zvakaipa vari kudai vari kudai vari kudai hauna right yekukondema mu hauna right yekujaja munhu usiri usiri kumutaurira chokwadi speak truth in love paridzira munhu zvaari kuita kana usingakwanisi kumutaurira munhu sana don't judge him hanzi vari kunze avo ndevamwari so ngativaparidzire shoko mwari vakatopa mwana wavo kuti nana chatinda mari aona upenyu husingaperi so tisu tatova neright or right now yekutaurira vanhu kuti vakadiwa namwari vekutaurira hama dziri kuti no hama mwari anokudai that is the goal of evangelism to go and tell people kuzi mwari vanokudai chete hauna mashoko akawanda kuti mwari anokudai jesus christ akauya akakufirai zvivi zvenyu makaregererwa zvivi zvenyu zvakaregererwa vakauya akakufirai pamuchinji wakamuka nemuzuva rechitatu e eh, pursue that go and tell them kuti mwari vanokudai chet don't judge them go and tell them the love of god glory to god mwari ngaatiite zvakanaka i hope tichava neye rakanaka

god is speaking to you kana uchiverenga shoko ramwari is god who is speaking to you choose that glory to god mwari ngatiitire zvakanaka kana usina kuitwa born again this is your time to be born again yokuchuza kuva born again kuti no inini handingararami ndakadai handichadi kurarama ndakadai so ndakuda kuti mwari ave ndakuda kuti ishe jesu kristu have a lot in my life i cannot live my life without god so this is your opportunity yokugadzira yokutanga upenyu hwako new beginning with god so you can follow this prayer yandira kuita right now you will be born again uchizviita uchitenda mumwoyo mako anzi anotenda nemwoyo wake anoruramiswa anopupura anoponeswa glory to god so tati tingoteedzera this prayer kana usina kuitwa born again simudza maoko ako right now itati mambo jesu ivai mambo upenyu hwangu ndinotenda kuti ndakatadza ndakatadza asi muzuva ranhasi Ndinorambana nemabasa ose asatani. Jesus be the Lord of my life. Forgive my sins. I ask for the free gift of forgiveness. Ndinotenda She Jesu Kristu kuti muri mwanakomana waMwari. Makandifira zvivi zvangu pamuchinjikwa. Ropa renyu rakadauka for my sins and makafa mukamuka for my justification tinotenda kuti mumwanakomana wamwari jesus kubva nhasi nekusingaperi ivai mambo woupenyu wangu be the lord and the savior of my life in jesus christ i am born again i am born again praise god